Inzavai in chibai leh vak le khawngaih in like share subscribe comment te kha min han ti sak ve hram hram tur khan ka nan in ngen a ni a chuan ngaithla tan ang aw a ta chauh ka ni ziak tu zudi chak chhuak kan tlan chhuah hnu thleng in tu mah kan tawng tawh lo awlsam taka min chhuah leh mai chu ka thawveng huai thei kan in kut a a din chuan mak ti zet in ka en. Engtin nge kan inthlengah a hriat theih? Motor atang hmanhmawh deuhin ka chhuak a, inchhungah ka lut zui nghal. Zan ka mut hnu thlengin a thil sawi kha ka ngaihtuah ngut ngut a. Ka room banga sana intar ka en chuan Dariat chiah a la ni. Ka rilru a buai takzet, ka mut thei pawh ka ring lo. Ka phone ka khum bul a, rawn ri chu Ruatfela a nih ringin hlim deuhin ka en a, mahse number lawng atang a ni. Lo in ngeitua rawh, i then loh chuan khapa khan a tuar ang tih message ka hmuh chuan ka thaw a chham lo chauh. Khapa nen kan inhmuh atang khan kar khat dawn a liam leh tawh. Ruatfela'n class kal turin min rawn hruai a, min thla leh thlap zel bawk. Ruatfela ka hmuh hian hreawm ka ti tak zet. Ka mizia a zawi awi zual a, Ruatfela pawn a chhan min zawt ziah. Mahse, chhuan lam ka siam zel thung. Khami ni atang khan mawmang mak deuh deuh ka nei reng a. Ruatfela ka mawmangah vawi thum lai thi hnuangin ka hmu tawh. A hreawm ka ti lutuk, then han tum ringawt ila a chhan min zawt ngei dawn si a. A chhan dik tak sawi ila chuan a pa hi thiltithei ve tak a ni a. A pa a hrilh ngei dawn sia, chuvangin thudik pawh hi ka hrilh thei lo a ni. Class kal tura min rawn sawmte hian hrilh ka tum ve ziah, mahse ka ngam thlawt thin lo. Thil lei turin canteen ah kal ila, Ruatfelan ka beng bulah a rawn ti sup a, ka en vat. Ruatfela nen country-in lam pana inkai rialin kan kal a, nuam lo ka ti lutuk. Mi in min en thla reng ang te hian kan insiah a, Ruatfela bul hnaia ka awm hian ka hlauthawng tlat zel. Country-in chhunga kan luh hnuah kan ei tur kan chah a, country-ina thutna hnuhnung ber a Canteen-a thutna hnu hnung bera torpedo ho thu ka hmuh chuan ka phu zawk mai. Ruatfel kut ka vunna chu ka thlah riai riai a. Mahse, Brandon-a intipa erawh kha ka hmu tel ve hauh lo. A thiante ho pawh chuan min melh rum lutuk ringawt, ka tha a khur nasa tawh lutuk. Nga ti nge i tha em Buihte? Ruatfela'n min ngaihtuah hmel zet a, a tih chuan ka nui tawi tak a, engmah a ni lo, pawisa ka parsa tanga phawrh chhuah ka tum mai maw le? ka ti ta ringawt a, pawisa ah chuan lungngai suh ka tih ziah kha, keima'n ka pe ang, i pek a ngai reng reng lo, tih pahin a rawn kun hniam a, ka hmuiah a rawn fawp zeuh, mi awm lai chuan ti lo turin ka ti ziah, mahse a ti lui tho zel. Ruatfela hian Lalfanu ang maiin min duat a, engtin nge ka then thei ang? Aw le, tih pahin ka kut ka la sun zal zal a, lo va thu rawh eitur kan lam lawk ang e, a tih chuan bu nghatin thutna awl awmah chuan ka thu thla ve vat a, Torpedo ho chuan min en reng tih ka hria, Brendona hrilh ta se engtin nge ni ang? Brendona hi kan college SU a ni tih ka hriatna a la rei lo. Ka phone khawih pahin ruat fel a, ka lo nghak a, ka hma a mipa pahnih an rawn din khup rual chuan ka hawi chhuak vat. Torpedo zinga mi pahnih te kha an ni, min en run bawk si a, puih theihna cheu ka nei em? ka ti sep a, a ruk tak chuan ka hlau lutuk ringawt. An pahnih a an in en zeuh hnuah min rawn en leh in pakhat zawk chuan ka hma ah a phone a rawn dah a, an be duh che a tih chuan mak ti zet in ka en deuh tawp, Tu tu maw ka ti sep a, min san tak lo ah chuan phone chu la in ka bank ah ka chuk tawh a, hreh tak chungin hello ka ti sep a, min lo ngai tawh em princess, Brendon a aw ka hriat chuan ka thin a phu dup a phu dup dup thei, ka huaizinna sawng zawng sawmkhawmin enge i duh ka ti deuh that a, ka hma a dingte pahnih ka en chhoh chuan mak ti hmel deuhin min lo en reng, ka sawi tawh a ni lawm ni? Min biakin i awkisan hlek suh ka tih kha, ka thin tih rim tum hlek suh, a tih deuh khur khur takah chuan dam deuh zawkin, Enge i duh? ka ti sep a, khati mai tur kha a lawm tha deuh a, min chhan har viau a mi? Rum nghut pahin a ti a, Har, enge min biak duh chhan? ning zetin ka ti chhuak halh a. Eng nge ka bialnu hian vawh in hun te a hmang tha em? tih ka tih ka zawt thei lo em ni? Ka ngai lutuk che a tih chuan ka lo ner nang nang a, i bialnu pawh ka ni lo, ka ni ngai hek lo vang, thluak i nei te a ni ngai chuan hei hi lo hre reng rawh, i bialnu ka ni ngai lo vang, thinrim zet in ka ti ve hlak hlak a, lehlam a mi chu a reh vang vang mai, dah daih se ka ti tak zet, mahse a dah lo chiang khawp mai, sawi nawn reng a ngai dawn a mi. I awki ka san hlek suh, ka dawh theihna a pan telh telh a nia, ka ta i ni tih kha i thluak te reuh te ah khan hre reng rawh. I bialpa i duh em em kha, naktuk ah i then lo a nih chuan thil thleng tur i hriat vek kha, a ti vin thawt a. Phone atang ringawt pawn a hlauhawm lutuk ringawt, ka mittui a tling piau tawh. Tui deuhin i ei tur ei rawh le, ka rawn be leh ang, a tih chuan aw le ka ti ve sep a, ka dah hma chuan hmangaih a rawn ti leh avang chuan ka ngaithla ran a, eng thil pawi mah tih tum suang che, tha deuhin awm la, i bialpa khan a khawih che a nih chuan a pawi viau ang, ka ninneih zanah keimah ngeiin i farzin hawn ka duh a nia. Sex kan hman hunah thisen ka hmu lo a nih chuan kha mi pala tlak lo zet kha ka that ang hre reng rawh, a tih hnuah call a dah a, ka mittui ka biangah a rawn lum thla pap a, hru tawkin phone chu ka pe a, Brendona'n i phone thar a ti a, hemi phone hi i kalna apiangah keng reng turin a duh bawk che. I awmna chin a hriat zel thei nan, phone hi i ti bo emaw i ti chhe thei lo ania, a thinrim lai i hmuh duh lo chuan pakhat zawkin a rawn tih hnuah an kal a, Hmangaihzual i point of view, Ruatfela lo let leh hnuah eitur kan ei sawk sawk a, ka ei tui lo tak zet, Ruatfela hmel ka hmuh hian inthiam lohna lian tak ka nei, Ruatfela hi then dan ka ngaihtuah ang a, Brendon-a hi hmuh loh ka tum char char bawk ang. Rothlalan basketball an practice na en tura min tih deuh tlat avangin ka thu ve ta reng a, mahse ka awm a nawm loh deuh avangin bus ka chang ta ringawt a. Bus a lo thlenga luh ka tum chiah chu ka hma ah tak SUV car dum nalh zet a rawn din chuan ka ding ve chawt. A chhunga awmte erawh tute nge an nih ka hre lo thung. Car chu kal hualin bus ah lawn ka tum a, mahse ka hminga min rawn ko ri avang chuan ka hawi let zawk mai. Chhun lama ka hmuh Brendon a thiante pahnih kha an ni. Eng nge Brendona'n ui angin hmangaihzual i khat zui reng rawh a ti cheu a mi? Kan in ve tawh em avangin ka ti hlak hlak a. Ui kan ni reng reng lo, pakhat zawk chuan a lo ti pawr ve hlur a. In ho emai? tih pahin pakhat zawk chuan ka dar a rawn beng thak thak a. A ṭhianpa pakhat zawkin ka dar lehlamah a rawn vuan ve vat a, Hei, enge in tih dawn? ka lo ti vin hlar a. Brendona uite pahnih hian Brendona bulah kan hruai che a ngai tlat mai. Tihpalh, Bawi'te, tih pahin an kar awmna lamah min hruai phei a. Min thlah vat ru, ka hmu peih lo, ka lo ti ve ngar ngar a, mahse an chak lutuk ringawt. A hma Brendona'n min tih luih ang chiah khan motor-ah min luhtir lui a, child proof lawk awmna ngei kha a ni bawk. Kan tlan fe hnuah a hma Brendona min hruaina inah chiah khan motor an ti ding a, motor atanga an chhuah rualin ka awmna lamah an rawn hawng a, lo kal rawh le, Brendona'n a nghak reng tawh che a nia, a tih chuan ka chhuk ve vat, tankual velin awmzia a nei dawn lo tih ka hre miau a. Inchhungah chuan kan lut a, room pakhatah min dinpui a, kawngka an hawn chuan room a ni hauh lo. Kailawnah chuan kan inzui thla zel a, cement dahna room ni awm takah hian kan lut a, ka awm a nuam lo nghal ruih mai. Ngati nge hetiangah hian min hruai le? Brendon-a hian nichin a ka biak pawr vak avang khan min hrem a tum a mu ni le? Ngatinge hetah kan kal? Ka ti sep a, ka kutte chu a thlan huh dup tawh. Min chhang hauh lo, a hnu rei vak lohah room-ah chuan Brendon-a a rawn pen lut chat chat a. Hete hi ka princess-i a awm e, vawiin i hmang nuam em? Tih pahin ka biang a rawn chul thuak thuak a. A kut lak thlak sakin, Ngati nge hetah hian ka awm Brandon? a ti sep a, min en vang vang hnuah hmuhtir tur che ka nei a ti sup a, ka kut rawn lahin a rawn chhuahna room lamah min kai phei a, room chhungah chuan min luhtir hmasa a, ka rin aiin a inchhung hi a zau zek mai, room inphum ru a tam tlat, room chu a zim em em hran lo. Room chhungah chuan chair pahnih a awm a, tah chuan mi pahnih an thu bawk. Mahse tunge an nih ka hre thei lo. Brandon-a chu ka va en a, tute nge an nih? ka ti sep a. Brandon-a'n min rawn kaiin chu mite awmna lamah chuan min hruai phei a. Surprise! a ti sup. Brandon-a ka enna mit la sawnin ka hmaa mite chu ka en a, ka phu zawk mai. Hmanzana min khawih tumtute kha an ni. An hmai chu a thi hnuang a, Eng, eng thil nge i ti a? ka ti khur hlak hlak mai. A hma a ka ti, a hma a ka ti daih tawh tur ka ti a ni, ti pahin pakhat chu a hnek pawp a. Brandon, ka ti fiak that mai. Ka awmna lamah rawn phei lehin a rap awm zetin a nui a. Room-ah chuan mipa lian deuh deuh pali vel an rawn lut nghal bawk. Brandon, eng thil nge tih i tum? Tawlh hnung datin ka ti a. Brendona chuan ka kutah rawn vuanin an sawisakte pahnih hmaah tak chuan min dintîr a, He mite pahnih hi nangmah pawng sual ṭep tu che kha an ni. Awm lo phei ila chuan tunah hian i thianghlim tawh hauh lo vang. Tunah chuan an tisual man an hmuh ngei a ngai ang, ti pahin a hnunglam aṭang thil a rawn phawrh a. Nangmah nge hian i ti duh em? ti pahin ka kutah silai a rawn dah ta mai. Ka kut laksawn ka tum chuan a rawn vuan vat a, a kutin silai chu nghet zetin min vawn tir a, ka mittui a tla pur tawh pakhat zawk chalah tak chuan min tin tir a, Brandon, aih ka duh lo ti suh tih pahin ka tal vak vak a, ka kut laksawn ka tum ve ngar ngar mahse a chak lutuk ringawt ka thei ṭhak lo, Princess pawngsual che an tum asin. Tunah chuan an thil tihsual man an hmu ngei ang tih pahin silai chu a lawt ri khep a. Brendon, Khawngaihin ti suh, Police hnenah hlan zawk mai rawh, FAR ka theh lut ang, khawngaihin that suh, keimah vang ngat phei chuan ti suh, khawngaihin tih pahin ka kut ka la sawn a, ka mittui chu a sur zung zung. Kan hmaa mipa pahnih chu Nati avangin an rum dur dur a, min pawng sual tum mahse thi tur em atan chuan ka duh lo. Chhungte an nei ve ngei awm si a, a bik takin Brandon-a'n Brandon-a kutah hian thi lul suh se. Brandon-a chu a ngawi reng a, ka kut chu a la thla ve zal zal a, ka thaw hawk mai. Ka lawm lutuk, lungngai suh, Princess i hming a lang hauh lo ang. A tih hnu lawkah ka inrin hmain silai vawihnih a puak ri thuai mai. Au vak vakin ka beng ka hup a, thawm a ri thuai a, min pawng sual tumtute pahnih chu an boral tawh tih ka hre nghal. Silai ri a tawp hnu chuan a reh duak mai. Boruakah chuan thil rim che deuh a leng chum chum a, ka khur nasa lutuk ringawt. Ka taksa kut tha chak deuhin a rawn kuah a, Brendon a ni. Shh. Princess, engkim a tha vek ang, ka beng bulah a rawn ti sur sur a, in hnit feih feihin Brandon-a lam ka hawi a, a hmel chu a la pa ngai reng, engmah a danglam a awm lo, hetiang em em a misual hi a nih ka ring lo asin, ka hlauhna tih reh tum hram hramin ka en kiau a, Ka biang a kut pahnihin a rawn khuap run a, ka biang a chul hauh hauh mai. A kut chu a lum pup a, a silai kahna vang a ni ngei ang. Nichin kha chuan a vawt thlur si a. Brendona a rawn kun hniam a, ka beng bulah, Ka sawi tawh kha, tumah second chance ka pe ngai lo. Tih pahin mitthi ruang awmna lamah min hruai phei a, ka lu ka hawisawn loh nan a kutin nghet zetin a vuan a, ka luak a chhuak tak zet. Mitthi ruang hetiang ang em em a hnai hian ka la hmu ngai lo, chuan thisen nen an awm nuai hian vawi khat mah ka la hmu lo. Ka mit ka chhing ta tawp a, ka hmai zawnah a rawn thaw lum ham ham mai. Hre reng rawh, i bialpa nen i nin ṭhen vat lo chuan hei hi a chan tur a ni mai, a ti hrawk a. He mite pahnih hi la bo vat ru chuan an ruang hi ka sawi ang khan ti ang che u. Room chhunga mipa pali ding ve run te en pahin a ti a, Ka hlau chu ka khur der der thei. Mitthi ruang an rawn lak hnu thleng chuan ka en zui ta reng ringawt a, ka ding rei tawh lutuk ringawt. Ka inring hman lo, ka luak ta vak a, Brandon-a'n min rawn pawm nawlh mai a, a awmah hmai ka phum a, mitthi ruang an la chhuak lai vel ka en duh loh vang a ni. Brendona chuan room ni awm takah min hruai lut a, khumah chuan dim tein min nghat thla a. Bathroom ah lutin rei vak lo hnuah thawmhnaw ha loin a rawn chhuak a, a kutah towel huh a keng bawk. Lo hawi rawh le Princess i hmai ti fai ang tih pah in ka hmai a ka luak na kai nuai chu a rawn hru fai a Brendona'n min khawih hi ka duh hauh lo mahse tunah rih chuan ka chau em a ni tual that tu nena room khat a awm hi ka duh hauh lo mahse ka che tha thei miau si lo va. Ka meng siar siar a, engtin nge inah hian ka awm theih ka hrelo chuan ka thawmhnaw pawh a lo inthlak vek tawh. Brandon-a room-a ka awm khan rei vak lo hnuah ka muhil nghal tih ka hria. Kha mite pahnih thih dan ringawt kha ka rilruah a awm a, an lu ah tak a kap a nih kha. Muangchangin ka tho chhuak a, ka phone a message lo awm va va chu ka en a, Ruatfela a lo ni? In hnuaiah ka nghak reng che, tih te mai hi bathroom ah lutin ka in en vang vang a, ka dang vek, ka mit hnuai chu a dum kulh a, zombie ka ang lutuk, class pawh Ka phur lo tak zet. Ruatfela hi ka then vat a ngai ngei dawn si a, inthlak suk sukin in hnuaiah ka chhuk a, ka nu leh pa te ka kal tur thu ka hrilh hnuah ka chhuak nghal. Pawna ka chhuah chuan Ruatfela motor nghengah lo ding chu ka hmu a, Good morning Hmelthanu, tih pahin min rawn pan a, chocolate ka kutah a rawn dah chuan Morning, ka lawm e, ka lo ti ve vat a, hetia min duat hi a nuam ka ti, mahse a tawpna tur a ni tawh dawn si a, ka ngai dawn tak zet, a perfume rim ka duh em em te hi engtikah nge ka hriat leh thei ang, min rawn en chuan za loh deuh in ka lo nui suk a, ngati nge i va hlim loh hmel ve Bawihte, i mawmang a tha vak lo a mi? a mit ko san ak in a ti a. U, tih pahin ka bu nghat. Min en vang vang hnuah, Aw le, ka lang. Ka thil pek che kha ei ngei ngei la. Tih pahin ka bag a rawn la a. Ruatfela chu hei hi ania ka duh em em chhan. Mi a kher thiam lutuk hi. Motor ah chuan ka lut vat a. Thil min pek chu hawngin ka ei nghal mial mial a. A lian tha bawk a, puar hnawkna tham. Motor chhungah rawn lut ve in ka awmna lamah a rawn awm hnai a, thil dik lo a awm chuan min hrilh vat dawn nia a tih chuan ka en vat a, a mit a min ngaihtuah zia ka hmuh chuan ka hnuk a tiulh lek lek, engtin nge ka hrilh thei ang? Muangchang in ka lu ka bu nghat a, aw le, class banah ka hrilh ang che, tunah ni rih lo ka chau emai, tunah chuan i bulah hlim deuha awm rih ka duh. Vawiinah chuan tumah kan inkarah rawn lang rih loh se ka duh ka ti sep a, ka mittui a rawn tling piau tawh. Ruatfela chuan min en reng tih ka hria, a lam hawi turin ka biangah a rawn dawm a, ka mittui tla chu a tuai hul a, Hei, hei, tap suh le, i tah hian si awm ka ti tih thin ka ti i Chin kha tih pahin ka hmuiah a rawn fawp a, kan chal a insik tir vang vang bawk. Eng pawh ni se min hrilh dawn nia, ka hmangaih che tih i hriat kha. I harsatna chu ka change fel pui ang che. Ka awm hi tunah ri chuan hlim la ka duh ber, a tha em? a tih chuan ka bu leh nghat a. Ruatfel, engkim avangin tihpalh eng pawh lo thleng se ka hmangaih che tih hre reng rawh aw. Ka tan chuan ka engkim i ni, harsatna i tawh ka duh lo, i nat hian ka lo na ve thin ka ti sep a, ka mittui a tlak leh tawh loh nan ka insum chang chang bawk. Rawn awm hnaiin nghet zetin min kuah a, Shh, buaite, ṭap suh le. Engkim a tha leh vek dawn alawm, tih pahin min fawp leh vang vang a, a nuih chuan ka lo nui ve var var mai. I nui hmel mawi tak kha alawm ka hmuh duh, ka hnar rawn fawh zeuh pahin a ti a, a motor ti nungin kan tlan chhuak zui nghal. Ngawi rengin ka thu a, Ruatfela hi ka khawngaih tak zet, class chu boring ka ti tak zet, vawiinni hi a muang bik riauin ka hre leh nghal. Class ban hunah Ruatfela ka then dan tur ringawt ka ngaihtuah a, ka rilru a buai ve takzet a ni. Basketball tournament a awm dawn avangin a then an chhuk thla diam tawh a, Ruatfela te team pawh an tel ve ngei dawn. Basketball court lama chhukthlak a tum lai mekin hmangaih tih ri ka hriat avang chuan ka ding chawt. Ka hnung lam ka hawi a, tu dang a ni lo. Brandon-a uite pahnih te bawk kha an ni. An hming ka la hre hauh lo. Rum deuhin ka melh a, ka be chak viau lo asin le. Midang karah chuan ka inzem lut a, Hei, lo ding rawh! an tih chuan ka kal chak sauh. Ka kalna ka en lo bawk nen mi ka su dawt mai. Anna, ti hlakin ka hawi chhuak a, mipa lian deuh ding Rendun nen kan inhmachhawn run mai. Renduna nen a inrual vel ang, khawnge i kal dawn? a ti sup a, tunge i nih? ka lo ti hlar mai. Ngawi zual a, a ti leh sup a, ka la hmu ngai hauh lo. Tha deuhin awm ang che, tlanchhiatna tur i nei hauh lo a nia, a tih chuan ka hlau leh ṭam der tawh, hnung lamah ka tawlh hnung dat a, China mipa pahnih te pawh khan kan awmna an lo thleng der tawh. Enge in duh a, Brendona ui te pathum ang mai ka tih chuan Mawizuala intipa chuan engtin mawi tih ti pahin min rawn khawih a tum ta mai ka lo indang vat. Mawizual khawih suh, Brendona'n a hriat chuan a pawi viau ang. Khatin a tih avang chuan a tawp leh rih a, Hmangaih, i bialpa nen dar a rik hmang ngei a, in inchhen loh chuan a pawi ang, Brandon-a an class banah a rawn lam ang che. Pakhatin a tih chuan ka meng phawk khawp mai, Engtin maw? A thei loh, Mia, damdawi inah kal turin in lo hrilh dawn nia, ka tih tur chu ka hre chiang hle bawk, tih pahin ka hmaa mipa chu ka namsawn dawr a, basketball court lam panin chhuk ka tum a, Mahse, an awmna lam hawiin chuan in hotupa chu in lo hrilh dawn nia, lam ka ngai lo, basketball tournament-ah ka awm dawn a, ka zu tawi awm ve zawk ange, tih pahin ka inher leh hmak a. Step-a ka chhuk thlak lai chuan Ruatfela ka lam panin nui sangin a rawn kal a, ka lo en tawp, ka zawn a rawn thlen rualin min rawn kuah thak a. mi dang ho chuan min en duh khawp mai, a thenin min kawk a an phun leh sar sar thin. Mi tamna lai tak a ni kher bawk si a, Ruatfel enge i ti a ka ti sep a, i la hre vat mai ang Bawihte ti pahin ka chhukna step ah chuan min chho pui leh a, room pakhatah kan lut a, kan classroom a ni hauh lo. Kawngka chu a inkalh ri khep a. ka awmna lamah rawn pheiin ka kawngah a rawn kuah a, ka hmuiah a rawn fawp nghal buan buan mai. Keipawn ka lo chhang let vat, ka nghawngah a kut pakhat a rawn dah a, a kut pakhatin ka taksa a chul kual ruai bawk. Min fawhna thlahin ka nghawng a rawn fawp a, a duh tho khawp mai. Love bite siam a tum tih ka hrethiam ve nghal. Ka bialpa Alania, Brendona pawn min hmu mahse a ho e mai. A thinrim theih lo vang. Mahse, Ruatfela hian a tawrhpalh ka hlau. Ruatfel, ka ti sep a. Bawihte, game, game tan hmaiin he thil hi tih lawk ka duh, a ti sup a. Ka taksa a chul kual ruai a, ka hmuiah a rawn fawp leh nghal zet bawk. Hmangaih ka chak lutuk, a ti sup a, a awm dan a dik lo tih ka hre bawk. Ruatfel, tawp rawh, engloh hrilh tur ka nei, tih pahin a kut ka laksawn sak a. Tih palh Bawihte, ka a sawi zawh hma chuan ruat fel tawh ruat fel tawp turin ka duh hauh lo che. Mahse ka thei lo hrilh tur che ka nei a, i zin hlana thil thleng a nia ka chawl dat a, engtin nge bul ka tan ang? Enge thleng a Bawihte min hrilh rawh? Tih pahin min en reng a, khawsawi hun a nghak tih ka hre thei. Ruatfel, engtir sawi tur nge ka hre lo, mahse, ka sawi zawh hma chuan, Ruatfel hetaih awm em? tih ri avang chuan ka chawl dat a, Awle, in zavaiin muttui mangtha vek u le.